te pawh i ril tlat lutuk a hei convenience store ami kan nei a arsa kan ei a hei tunah hian bus kan chak mek a bus chan pahin arsa ei dangdai vel tu hei kan zoah nawlta kha mizoram teh a rawn haw a chuvangin tunah hian kan tlawh dawn a.

avang arsa arsa hi kan ei rilh ngawt thin a nia umm a tui lutuk a christmas ruih mai hei uma lawm te lam kal tur hian thiam bus chuang tur pawn in line hi ngai a mahse fel ve na em em chuan in line thlap a an bawh chhe ngai lo a chuan line hian kan lut thlap thlap zel a rawn hmanhmawh fal bik lut ang chi khan awm ngai lo a ni.

Thli tawna chu vei bawk sia. Tunah chuan in a si reng reng.
Tunah khan in kawng kan cross dawn a saw lai ah sawn a lian em em lo na chu mah se highway pangai in i vang sawn in elte pawh i tla kal phei a tum ta mai sak a pawt a ni pawt na lutuk a nia ni mah se motor kha chu lo ding ve nghal tho hei thi va hlau ve tia ui tu min ui tun tam dawn lutuk a nia.

Tihian vawiin chu hei kan va hlim leh em em dawn nih hi hei te pawhin saw aw a lawn ru dawn e aw kawng lo kal zawk thei awm lo tah hianin kawng pangngai sa sawt lai phei sawn i sia he te va kal phei saw ngai a kan tihian kan short cut thin a hei kan car zau thin miau a ni a kan bore thei lutuk a ni. Hrisel hi lo a lo hlu ni hrisel hi maw lo hrisel em em ro a kan thleng phei chep e kan zo ar nawl ta ber lah chu a la hna la nei tlai se dar hi a thleng a la nei dawn zui bawk si mahse kan zo pa pakhat zawk u zira awm a lawm wendy te pawh an awm a hei kan va phei ange kan thleng chep tawh e kan chho che hei. Kan zopa u Zira room ah kan lut a, hei nghak nghahum rim nghahum rawh rim an awm a, ui a rim tui lutuk, ui nghahum rawh rim kan hria a, aw le aw le hei le a va khut a cham cham reh awma lo va rawn hawn chu va hriat ve
extinguisher on rawh kum kai hung mai rawh hria a nih chuan a ui lutuk.

mi hi lo tling zo thin nia tia riak te va kal lo chuan in maw kan tam tham hei tam tham tia a hla tham lutuk a hla tham del tuk avang hian in a buai thlak thin a chuvang chuan hei ani pawh lo dam i dam tha maw hei lo ti win zi hi hei cake min siam sak dawn a lo buai khawp mai hei hei theih tawp a chawh a tui tak kan ei dawn a ni ringawt hei.

Vanilla English pumpkin. Oh. Siamese dawn hi erawh kan thiam lo. Siam oh hei.
Hei ru te min pek kan nia hei.
Sasona bag dawn a saw a ti nasa ve lutuk a ih. Kawl teuh mai hei. Making thil vel chunga lutuk. Hei a zawh fe leh freshly baked kha ka rawn ti lang dawn ta nih chu. A tui dawn na ruang chu kan sawi thiam lo ang. Chi cake. bag chu wow chi te tui hmel a hei ui tui dawn tawka rim te chu engkiak nge kha ui tui dawn lutuk tuk khita englo ang kha ang zote bakery a cake tui deuh sial deuh a siam reng ang kha nak tak tui hmel a ta ui arigato tap se chungah pawh kan lawm lutuk

Uma lawma Mizoram Richa an kan va lut tawh dawn a. Eh, kan pui leh viau vo. Ziran hmarcha lo, ah, englo a nghah um ning han lo rawt tui dawn lutuk a chuan hei dal, ui dal te hi maw kan ei khat ve sia hei tui dawn e. Hei hmarcha rawt meuh hi. Pawimawh tawp.
Uma lawma

Facebook ah te boy te boy zozial a chawn na hring nen nga ta chawn sata ram nen na nuai nen nuai lo te ti i hon chi kim lutuk mi dang kan cha che min hon ve lo kan thin rim ai ai chu tiang lam pang ni lo in

Arigato, hei uma lo man um Avon lipstick, a lipstick no Avon lip gloss min lo hon. Kan lo me, tlom zok zok la ve, to ve nia o hei te hi kan bang kan bang thin lo kan bang thin o. Ate me me a tha lo to. Lungai su kan ron ho let ve huna.

Kan ram airport ve nih kha vang han in nalh hi ka ti em em mai maw? Hemi han e da. Kawng leh te nge an? A kawng pawh a tha. Kuva ka hmuam chho a, a chuti vakin a sawm bik lo kuva. Thial a ngai. A chhungte a lo dam tha maw? Chuan kawng sirah te eng nge bazar tur te kha a lo.

Aizawl a ni met in Aizawl Chaw i chhungte an dam tha maw? Umm ka chhungte ah an dam tha aw an dam tha Pathian zat ah kan dam tlan lai tak a ni e
an lo la thi bik lo
kum sarih na a ni mai hei January ni nga ni sarih January ni nga khan khian kum sarih tur a nia a thla pawh tling lo ni tlem te in.

Ari a kha ngai ta he helai ma tang chuan a sang khu sang khu oh Japan atang chuan in eh tlai dar nga dar uk vela Delhi kan thleng thla zan khat oh zan khat sir zan khat ria ngei ngei kha ngai ta se a kan han airport atang kan han chhuak chiah.

Uber hi a lo awm a maw? Taxi ang deuh Uber kha kan hmang nasa a. Uber hi tha.
Kal khat a hnih nge Delhi? Delhi a. Delhi ah zan khat kan riat a, India Gate te kha kan va tlawh a. An lo khar tawh. Mahse security hnenah khan Japan atanga lo kal kan nia kan hmu chak lutuk kan han ti keuh mai kha chu. Lut rawh lut rawh.
Japan han ti kha chuan maw? Lut rawh lut rawh an ti a.

In kan thleng Champhai ruaksa rep tui lutuk K Z sawm vel ka chhungte an min lo stalk sak a, kan chen mai kha chu a ka chen leh lutuk a toilet lamah tlan deuh par par mai a zan ah han maw, eilehin hi a inang lo ta. a ni a thil kan ei solve se putah chu pawimawh deuh mai a heavy a lawm chu pawimawh deuh mai hi zawh tur ka nei a message ka zut thawn ta a ni e kan inbia a phone in ka inbia ka inbe zo chiah kha thianpa rawn da haw lutuk lo la ka tih chu mi chhang duh ta rel rel awm mai enge kha khan chhan niang awk a tia.

Ka chah ve ta nen ni dang a, chauhlam in rawn hawn teh kha ka tia. Kha mi hawn tur nei lo leh khan a lo in hmang zo palh ang tih kha ka hlau a, ka kha rawn dah haw su ka ti ta nen. Mahse a hmangaih ah khan, a hmangaih ah khan ka lo sawi deuh ang, ka la sawi, ka lo sawi lak ang. Kha mi dah ka ti tak ah kha eh eng nge ni lo zawng khan a lo ngai pal nen. Tlema a dam lam zawng in a lo ngai tlem hian a, aw ka hre thiam, ka hre thiam.

Kan hrethiam lo deuh chho vel nan ti khan eng lo te aizawl kan han thlen hnu khan a dak kha ka hlau lutuk ta pawisa te kha nei lo deuh awm kha chu pawisa kha chhut lo phei chuanin aw thil kha tlawm sia cigarette te kha kan va nei dawn a engzah nge ka tia cigarette kha a silkat te kha sawm ruk a nia tia

Pakhat an zu a, pakhat deng an han zep ngei a kha tiang chi te khan a status vel a tur ter tan te khan in thla ding an lak pui a, a mi vias hi Six vel kha a tawk a mah. Six hi a tawk, six pawh hi Mizoram ah chuan a run ti tho an first star a tun a run rum maw, chuan a run dan kha tui a ni.

Hei Mizoram ri tan chaw kan eikhawm dawn a dal kan nei thuah mai a hmarcha rawt te nen khan chumi a tui em em dawn lo mahse hei a lawmawm hrim hrim tawh e ei kan han ei teuh ang e hei dam chuan a lawmawm a ni e.

Japanese buh hi maw a tui thei lutuk a hei a nem tui aw
a nem tui lutuk a nen buh hi le a lo bar ang le in nei tu in first bite um kan ei cheu ang oi shi a mai uma uma lo uma